Fi'n falch o anfon Idris i ysgol Cymraeg. Um, fi'n hapus gyda sut mae ysgol um, gweithio gyda, gyda plant. Dwi'n meddwl mae athrawon wedi rhoi yym cefnogaeth a maen nhw'n rili neis hefyd. Mae mae Idris wedi newid lot a mae fe'n yy we- sh- yy mae fe'n siaradus a mae fe'n chwarae mwy.

Fi'n annog um, rhieni eraill i anfon i plant nhw i um, addysg Cymraeg, ysgol Cymraeg. Wel, fy holl addysg i o Ysgol Feithrin, Ysgol Gynradd a rhan fwyaf o Ysgol Uwchradd i gyd drwy gyfrwng Gymraeg ty beth. Felly, fi'n credu, sa'n credu nes i beth ystod lawr y meddwl o'n i'n mynd i anfon plant i Ysgol Gymraeg, oedd eisiau rhywbeth nes i'n naturio. A Oedd e ddim yn rhywbeth gwleidyddol neu cenedlaetholgar neu rhywbeth fel 'na, oedd e jyst yn rhywbeth hollol naturiol i fi wneud achos fi'n siarad Cymraeg gyda teulu fi a fi wastad wedi bwriadu siarad Cymraeg gyda phlant. Fi'n credu gyda jyst misgol Gymraeg o'n i'n edrych mlaen i fe gael dysgu mwy am y iaith Gymraeg, gwella safon y iaith, darllen mwy yn Gymraeg a Mae cyfle wedyn i gyfathrebu gyda plant eraill trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Fi'n hapus iawn 'da'r profiad medrus 'di cael yn yr ysgol. Mae fe'n hapus i fynd 'na, bron bob bore. Yym, a pryd fi'n siarad 'da fe, mae fe wastod yn siarad yn gadarnhaol am beth sy'n digwydd. Mae fe'n Mwynhau chwarae gyda plant, mae fe'n dod mlaen yr athrawon. A fi'n hapus iawn yr ffordd mae'r athrawon yn dysgu. E. Mae'n eitha gwahanol i ble o'n i'n yr ysgol, achos o'n i'n dod o ardal llawer mwy Cymraeg, roedd plant pawb yn siarad Cymraeg tu allan dosbarth hefyd, yn cael lot mwy o Saesneg cael ei siarad yn Ysgol Idris. Ond um, eto, mae hwnna'n gyfle fe ddysgu Saesneg hefyd. Pan fi'n gofyn i Idris beth mae'n un rysgol, e, mae fe eisiau chwarae rhan fi'r amser. Fi'n credu oedran yw e'n awr yn 5 blwydd oed, mae fe'n dysgu eitha anffurfiol, yn dysgu trwy chwarae, ond eto maen nhw'n canolbwyntio ar um, ddarllen a storïau a mathemateg hefyd, ond e, fi'n credu mae fe'n mwynhau e, yn dysgu hefyd ac yn datblygu. Gobeithio ni yw yn sicr, os ni'n aros i byw yng Nghymru, bod ni bendant yn cadw anfon ein plant ni i addysg Gymraeg. Um, a fi'n credu bod y, y bydd maen nhw'n cael o ddysgu'r Gymraeg ynghyd â dysgu'n Saesneg yn rhywbeth gwerthfawr iawn ar gyfer nhw i ddatblygu fel pobl a hefyd ym myd swyddi yn y dyfodol hefyd. Swn i bendant yn annog rhieni yng Nghymru i anfon eu plant i addysg Cymraeg. Credu mae rhai rhieni falle yn poeni bod e'n mynd i cael effaith negyddol ar eu Saesneg nhw, dyw hwnna ddim yn wir o gwbl. Mae'r um, cyfle i siarad dwy iaith yn um, helpu plant i ddatblygu, mae'n rhoi sgiliau ychwanegol yn nhw, a mae fe'n sgil defnyddiol iawn am y dyfodol hefyd. Fi iaith a Cymraeg, Saesneg a Bruneieg.